ɛnɛ mekyerɛkyerɛ obi biara ba dr p herbal center aha mede ndubena ahaban eh, aduane a yɛdi meyɛ combination na ada ne aduro Mpakyɛw obi bɛbisa me sɛ Dr. PDA ni? Ae, ɛna mo sɔre a mmarima duro mmarima duro me se wowɔ sika na wɔyɛ adwuma na wɔbɛba fie na ɔba abɔ powder na ɔda hɔ na ɔdwodwo no ho na ɛna ɛna na ade pagya no mu a wode kɔ ho a na adwo a ɛwɔ na wobɛhu sɛ sika a wapɛ no nyinaa na ɛyɛ useless mepakyɛw yɛpɛ sika mmom nanso ɛsɛ sɛ yɛtumi ma yɛn ani gye wɔ asase so hɔ a bible koraa kyerɛ sɛ wontumi mma ɔbaa no ani ngye a ho nhia sɛ kɔfa to wo ho so Okay mekyerɛ mmarima duru barima bi wa ne bɛrima no ayɛ mmerɛ ɔda anadwo a ɛnsɔre mpagya ne mu ɛtumi du one month koraa ne ne bɛrima nsɔre anadwo da tie obi wɔ hɔ nso a awu awu wu ne deɛ gye sɛ ɛpɛ ne course ba obi wɔ hɔ a ayɛ mmerɛ ɛna ɛnyɛ mmerɛ nso a deɛ bɛma wonya 50 years a ne bɛrima no ahoɔde wɔ mu no ɛno na mba bɛkyerɛ wo dua wei yɛfrɛ no 20 bɛrima biara nim toa ntini bɛrima a wonim dua duro biara no na ɛnyɛ toa ntini wokɔpɛ toa ntini no a twitwa na ɔde agu bottle mu na wakɔ akɔpɛ line anka atwɛdeɛ anka atwɛdeɛ mfrɛ me mmusa me sɛ menkɔpɛ deɛ akutu me sɛ anka atwɛdeɛ na moma adwuma no yɛbrɛ na wakyim nsuo no dodoɔ bi a wobɛnya biara no na wode agu mu fa hyɛ kata so na fa si hɔ three days time mm. Anɔpa ɔsɔre a na wabɔ wei ma. Anwummerɛ na wabɔ ma. Anɔpa, anwummerɛ, ɛrekɔ fam no na wasan akyim ankatwɛdeɛ no na ade apee so. Yɛtoa so saa, mese two weeks time wobɛhu sɛ ntini no mu ayɛ den. Bɛrima no mu ayɛ den, yɛpagya no mu a na ntini no asɔre. Ɛfiri sɛ dua wei yɛfrɛ no toantini. Nti yɛn nananom ɛno na na wɔtaa we. Wɔnya ninety years koraa na ɔbɔ adwuma. Ɛnkɔyɛ no one week pɛ na ɛnka nkyerɛ me sɛ wohunu hwee. Yɛde asa wɔ bi a ne bɛrima no awu ama no anwane. Six months asɔre panaa. Ɛti ɛkyerɛ mo bibiduro a nkɔyɛ no one day no wagyae. Yɛ no nom toa so a wo a wobɛhu ne sɛ gyiwa, gyiwa, ɛwɔ nnuro mu. Doctor P mekyerɛ wo adeɛ a mese kɔ na kɔyɛ. Wode results bɛba. Sɛ wontumi nso na wopɛ sɛ twenty no yɛ yam yɛ no powder Ah, wo fra no deɛ ebetumi ayɛ bi ama wo. Yɛyam ne powder a, wogye a na kyerɛ sɛ wode lime ne fra powder no na wonom no anɔpa, anwummerɛ, anɔpa, anwummerɛ. Ntini no mu bɛyɛ den. Wobɛnyini no na ahoɔden wom. Bɛrima nwu, mese bɛ woyɛ bɛrima a wote ase a ɛma kɔteɛ no nwu. Ada a wobɛwu no na bɛrima no ewu. Sɛ wote ase na ewu deɛ a na kyerɛ sɛ ɛyɛ wara w'asɛm. Enti ntwɛn nyare ansa na wayɛ. Sɛ me ne wo a, mɛhyɛ ase ayɛ wei bi. na me nono no sɛde bɛyɛ a bɛma mapɔmuden. Hyɛ na wo nua bi nya aduro, makyerɛ wo aduro wei, me mentor na ɛkaa sɛ nkyerɛ, seesei ara na ɔka kyerɛ me sɛ wodeɛ Doctor P kyerɛ wɔn because ebi brɛ na yɛmfa nsɔɔvo wɔn problem. Ɔbɔ adeɛ nka ho, ɔnyɛ ɔkɛseɛ, adom ne nti, amen.